Dwi'm yn meddwl oedd Mam yn gweld ni drwy'r dydd, t'mo', heb ofn os oedd hi'n dywydd ofnadwy. Pan oedd hi'n amser i ni fynd adra a cael bwyd, oedd Mam yn sefyll tu allan y tŷ a jyst gweiddi enwau y pedwar ohonon ni, a oedd hi'n clywed pawb yn ateb 'lly o cyfeiriadau gwahanol o'r cwm i gyd, lle oedden ni wedyn yn gyd yn miglo i nôl adra 'lly a am te 'lly, oedd o'n jyst yn wych.
Sa rhaid i chi, mae'n debyg, amcanu be di ystyr yr enw croeso. Yr hen chwedl oedd bod y Dywysoges Elen oedd yn dianc o flaen ei gelynion, y Saeson oedd yn ymosod ar y, yr, yr ardal a hitha'n dianc efo rhyw garfan fach o filwyr yy wedi cyrraedd i yy Ffynnon a Ffynnon Elen 'dan ni'n galw 'i a'r stori ydi bod Tywysoges Elen wedi c- yy lle- yy gwersyllan am noson a bod 'na ddau yy negesydd wedi dŵad a gefn ceffyl ar ar wib mawr i ddeud wrthi bod 'i dau fab hi wedi cael 'u lladd a ma' hi'n gweiddi mewn galar, Croes aur i mi. yw hon. Mae 'na Tomos Robaets o o Brifysgol Bangor dwi'n meddwl sydd wedi cychwyn y syniad 'ma. Ffaith bod croeso ar y ffin mewn ffor', ers talwm bo' nhw'n rhoid croeso i ddangos lle o'dd y terfyn, a bo' 'na lawer iawn o groeso fyny yn Blaen y Cwm a fan 'cw. Ma'r enwa' 'ma ddisgrifiadol i gyd ydyn. Os dach chi'n gallu dehongli efo deud, wel ia, yy cwm a llot o gorsydd na cwm corsiog ynde. Cae dŵr oer, mae'n amlwg bod 'na lot o, bod 'na sylw i bod 'na ddŵr yn fan'na, bod o'n oer, cwm cors oer 'lly. Mae'r pentra Crysor wedi cychwyn oherwydd bod y chwaral wedi agor. Bora Crysor oedd hi'n gweithio'n weddol gyson, mae'n debyg o'r 1860 pe pump ymlaen, oedd yr Mae'r galw am lechi, wrth gwrs, yn cynyddu a mi roedd Ffestiniog wedi dechrau'r diwydiant llechi a mi roedd 'na chwilio ym mhob man, bob cwm a bob clogwyn am wn i, am lechfaen. Tua'r amser yna mi ddechreuodd y tai 'ma gael eu adeiladu a Oedd y tir oedd yn yn yn yr ardal yma amser hwnnw yn perthyn i Stad Deudraeth mae'n debyg neu a mi oedd 'na ddyn oedd yn reit gefnogol mae'n debyg i'r chwarelwyr ga'l adeiladu tai ac oeddan nhw yn medru prynu tir ar les felly 'swn i'n deud bysa 'na ar gyfartaladd ryw 80 o bobl yn bob tu 'lly. Mi ddaru nhw weld angen am ysgol ac yn nawd y capel yn yn 1863 a wedyn mi nawd yr ysgol yn 1873 a wedyn o'dd o'n bentra bach reit gyflawn reit daclus o' 'na bob dim yma ond tafarn a mynwant ac o'ch chi'n llawer eisio hynny yn y pentra nac? Do' 'na reolwr Fydd o'n llwyddiannus iawn, 'swn i'n feddwl, ac yn, wel, fydd o'n gymwynaswr mawr i'r ardal. Thomas Williams oedd ei enw fo. Gafodd o'n byw yn y Bryn, o' hwnnw'n dŷ 'di cael ei adeiladu i'r chwaral, tŷ arbennig i reolwr, tŷ reit fawr. A mi ro'dd o wedi dod â lot o syniada fo, yn debyg efo fo, o'dd yn help mawr i'r chwarelwyr felly, o'dd o yn y capal ac o'dd o 'di dechra ryw gymdeithas ariannol, bobol yn yn casglu arian ac yn, uh, yn gallu cael benthyg trwy rhyw fath o ryw sefydliad fel yna. Oedd o ddyn oedd wedi dod â lot o welliannau i'r pentra, wedi gweithio'n galad efo'r capal. Ac ar ôl o, mi ddoth na ddewin o, o, o reolwr chwarael yllu. I ni oedd celo ddyn reit bwysig. Uh, mae o wedi priodi merch i Thomas Williams, a mi oedd o yn rheoli chwarae crysor wedyn, a ddechrau'r ganrif ddwytha 'lly. A mi roedd yy gynno fo syniadau newydd iawn, a mae stori hir lle fe ddaru o ddatblygu'r chwaral a yy cael trydan i luo yn y chwaral ac i weithio'r yr yr yr angen am am ec ynni i droi'r byrddau ll- llifio ac i weithio yr inclêns a'r a'r math yna o waith i gyd. A mi arodd y fis o dryll sydd yn enwog iawn yn tyllu hefo dŵr o dan bresiar felly o'dd o'n amlwg bod o ymhell o flaen 'i oes os wn i ddeud. A 'dyn o' gynno fo ran helaeth yn datblygu croesor. A ma' rhyfedd meddwl gymint o arian o'dd yn yr hen greigia a'r hen golgwyni 'ma Mae gymaint o les gyffredin i'r wlad o cael to llechi di-ddos, a mae Gogledd Cymru, wrth gwrs, wedi cyfrannu'n helaeth iawn iawn i hynna, yn dydi?
O'n i 'di dod o fwrlwm Lerpwl, yym, o ysgol fawr, fawr, ryw bymthag o staff, a Tair ohonon ni yn mewn tŷ lodgin ac o'n i methu digymod â'r distawrwydd nes ddoish i i fwrlwm croeso. Mi oedd 'na dŷ doedd? Yn wag tu'r ysgol. Dyna oedd yr atyniad mwya' oedd John isio br'odi 'de. Wedyn nethon ni br'odi ar y cyntaf o Awst 1953 a dechra yn croes- ysgol croeso ar mis Medi yr un flwyddyn. Wedi bod i fyny yn yn y bryn, yn holi bob buan fel un o llywodraethwyr yr ysgol. Gan mod i wedi cael 'y mhenodi fel Miss Evans, oedd hi'n iawn i mi yym briodi, achos ychydig iawn o o ferched oedd oeddan nhw'n gorfod stopio, oeddan nhw'm yn cael cario 'mlaen i ddysgu. Ond oedd o'n fodlon iawn i mi gario mlaen. Ac dyma Bob ŵan deud, Ew, ia, dŵad i, ia, iawn, dod i pradwch a magwch lond tŷ y blant i lenwi'r ysgol. Gefish i lot o beth am ddim, 'nde. Oedd brawd Edgar, Eric, yn gweithio yn Birkenhead a mi ath 'na Rhywbeth yn wrong yn y printing ar boteli siampŵ. Mi oedd doman o bapur wedi cael ei ddifetha. Doedd yr ochr arall yn iawn. Roedd plant y Sŵt Groesawr yn gwneud lluniau ar bapur yn adfyrteisio siampŵ. Un cwpwr oedd yn yr ysgol pan ddois i'r ysgol. Un cwpwrdd yn dosbarth yma ac un cwpwrdd yn dosbarth arall. Oedden ni'n mynd am dro, o'n i roid arwydd ar y drws, wedi mynd i nofio i fyny'r afon 'de. Yn nôl erbyn chwarter wedi tri ne' wbath felly. A cerddad i fyny ac o' 'na 'na dryc, hen dryc yym cario llechi o chwarel Croeso i lawr i i Port. O'dd yr hen dryc Yn y pentra wrth ymyl Llys Helen, o'n i wedi y plant bach i fewn yn y trac, ac oeddwn ni'n cerdded cyn belled a croeso'r fawr ynde, ac o'na dro yn y, yn yr afon, a fanno oeddwn ni, y plant, yn dysgu nofio. Y plant bach di dwad yn y trac. A siarad, just rhaid eich llaw arno fo. Mae'n ddim eisiau pwysio llawar, nag oedd y trac yn mynd i fyny efo ni. A dyn oedd ddod yn ôl wedyn, oedd o'n dwad i hun bron yn lawr ni ôl. Dwi'n just yn cofio Mrs Morgan yn gafel ar cefn yn rhôn, so, twa, a, a deutha fi gicion symud y mreichiau, a fy tlo bach nes i ddysgu, lle, a fatha trips ysgol ni, a teithio cerdded yn i'r cnech, dde. T'mo' oddwn i oddwn i'n ca'l sypreis ar y top a dwi'n cofio odd pawb yn excited i w'o' be' odd y sypreis a cyrredd copa ar y mynydd 'lly a fel arfar jyst sort of bocs yn llawn o bechdana soggy oddwn nhw ar y diwedd! Oedd oedd lot o'r dysgu yn ca'l ei neud y tu allan. Oedd Misus Morgan y y pennaeth ar y pryd Yym mor falch i gael teulu ni droi fyny achos oedd gen i ddim byd ond ysgol llawn o hogia. Oedd yna ryw dair hogan newydd gyrraedd y cwm 'lly a felly oedd hi wrth ei bodd yn cael yn cael genod i fyny'r ysgol. Dwi'n licio feddwl oedd yr ysgol bron fatha teulu bach ti'n gwbod oedd o achos oedd hi'n ysgol mor fach a yym ac nath hynna barhau reit tan y diwedd dwi'n meddwl pan oedd Morwen yn yn bennaeth yna t'mod oedd o'n tei- teimlad o teulu bach oedd o.

And fun, cos in some ways people think oh you're living up there up in the mountains and there's nothing there and actually there's a there's a wealth of experiences that you get living in a place like this. Am fod y plant efo chi o bedair, un ar ddeg, a rhaid i chi gynnal eu diddordab nhw ar hyd yr adeg, ond mi yw'r sgrygni, achos oedd plant yn gwrando pan oedden nhw fach yn doeddan, oeddech chi'n gorfod newid eich pethau ac ail Ffeindio rhywbeth newydd o hyd ac o hyd. Dwi'n cofio ryw broject nathon ni yn yr ysgol, yym cystadleuaeth odd o 'lly, nathon ni adeiladu yym yy wel basically fatha yy chwarel oedd o ac croeso'r allan o lego a paper mache a bob dim. Digwydd ffitio i fewn ddaru'r peth lego. Misus Ford un o'r rhieni dwi'n meddwl odd a bocs go lew o lego i'r ysgol. Oeddwn i wedyn wedi bwriadu trio, dim ond bod hwnnw'n ffitio fewn be o'n i'n arfer yn neud. Oedd hwnnw yn ddiwrnod exciting iawn 'de. Mae rhieni 'di helpu ar hyd yr adeg. A mi o'n i'n manteisio ar y Saeson hefyd. Yym Lucy Rees yn dwi'n meddwl bod hi 'di gneud thesis ar The Brain of a Moth. ac oedd gynni hi feicrosgop um, cry iawn. Dod o honno i'r ysgol i'r plant. Wel am newid byd, ynde. Um, newidiodd pethau chi ffordd o ddysgu hefyd yn, yn newid ynde. Y plant yn gwneud gwaith Yym, archwilio'i hunain a oedd o'n gwneud projectau a gan mod i'n dysgu nhw o un i un oedd plant yn gallu dilyn y trywydd a'i diddordebau ei hunan ynde. O'n i'n gwneud ymarfer corff efo beth bynnag oedd gen i. O' 'na ddau hen easel yn y yn y cwt glo. Wel o'n i 'di rhoid y ddau allan a planc ar ei hyd o a plant yn gwneud neidio i fyny a neud petha felly. O'n i'n rhoi planc yn erbyn wal yr ysgol, o'n nhw'n rhedeg i fyny un planc a rhydd y wal ac lawr y planc arall. Hollol. A chi, berig y dweud y gwir. Mae'r bel wedi mynd i'r afon, ewch ar ei hol hi! Oedden ni'n cael cyflenwad o beli newydd yn mis Medi. Oeddwn i wedi mynd i harbwr port erbyn cyn Dolig de. Oedd 'na ddim un a wedyn oeddech chi'n deud ac oeddwn i'n mynd. O'n i'n caniatáu iddyn nhw fynd, oeddwn i'n tynnu sannedd sgidia ac o'n nhw ambell i fêl 'di cael ei dal yn y yn y brwyn neu yn y tyfiant oedd yn yr afon. Wedyn oeddwn i'n yn cael y peli nôl ond yym erbyn Dolig o'na'm pêl yr ysgol de. Sut ma'r cân? Gawn ni gawn ni fynd i bysgota? amser cinio. Cewch, medda fi, ond i chi ddod yn ôl erbyn un o gloch. Os byddwch chi'n hwyr, chewch yn byth fynd eto. Byddwn yn mynd. Mi ddaliodd yr iechyd a diogelwch ni fyny, 'de. Eventually, 'lly 'de, mi ddaru hyn o flaen. A Mister Boyer, un o'r arolygwyr, yn dŵad. A finna wedi estyn, yym, peiriant torri gwair i'r plant wneud amser cinio. Doedd o 'di tynnu'r plwg a 'di rowlio ar y cebl. Ac o'n i'n lwcus iawn yn gallu gweithio yn yr ysgol am dair mlynedd hefyd 'lly, yym, pan oedd Morwen Pritchard yn bennaeth, yym, fel cymhorthydd. Tuag at ddiwedd ysgol croeso'r gair, dwi'n meddwl, ella bod fi'n wrong, ond dwi'n meddwl oedd 'na tua pedwar disgybl ar ôl, a tair o rheiny oedd oedd yym genod Lowri yn chwaer. Mae'n bechod gweld yr ysgol wedi cau, yn dydi? Mae calon y gymuned yn mynd heb i'r ysgol fynd.
Haples wedi marchu yn Grisor, yn Gwm Grisor, Elisabeth Williams. Oedd yn, oedd yn wedi de, dewis i'n yn pupil teacher yn yr ysgol, a mi oedd yn cadw tŷ i'w thad, oedd wedi colli mham yn ifanc iawn. Oedd yn cadw tŷ i'w thad ac yn hogan i ddŷdd weithgar. Ond o gynni hir yr yw awch mawr y gymdi i weithio fel cenhades. Beth a o genhadon yn cael ei gyrru allan ac cael eu cefnogi, a mi oedd hi 'di gofyn am ga'l mynd ac o'n i 'di deud na, 'da ni'm yn anfon genod di briod allan i genhadu i'r India, 'di hynna 'im yn digwydd i ni, 'sa neb 'di bod, neb yn mynd. Wedyn oedd ei thad hi, dyn o'r enw Manoa Williams, Yy o'dd o yn flaenor yn y capal ag yy fel o'n i'n deud o 'di colli ei wraig a o'dd 'di colli rei o'r plant hefyd. O'dd o yn cadw dip- yy buwch ne' ddwy ar gyfar yr holl chwarelwyr o'dd yn y pentra ac o'dd yy i- yy o'dd o'n gwerthu llefrith iddyn nw ag o' gynno fo gae i lawr ar hyd yr afon. A 'dan ni'n dal i alw fo'n Cae Noah 'dan ni'n alw fo rŵan. Ac o'dd o fudu ac o'n o'dd uwch ac o'dd yr hogan 'ma'n gneud o'dd o'm diodro o'dd o'n gweithio'n chwaral ac oedd 'im drom pentra efo llefrith a petha felly. Yr o'dd 'na genhadwr yn dod i siarad i Blaena Ffestiniog ac i 'di clwad am hyn a dyma'n deud wrth ei thad sai'n licio ca'l glwad o nag wyt mo. Dim ac ar ddy' Sul mae o a o'm credu mewn trafeilio ar ddy' Sul. Mi nath betha o'dd yn wahanol iawn Os dach chi'n feddwl i'w chymeriad hi, nath hi ddisgwyl i'w thad fynd i chapal a cerddad wedyn dros y mynydd i fynd i Tan Grisia neu Blaenau i wrando ar y cenhadwr. Pan o'dd hi ar rhwng y Maenlwyn a'r Myllyn, Myllyn Mawr a Myllyn Bach yn y bwlch 'na fanna, mi ddoth 'na gawod mawr o law, ac o' gen hi'm byd mond, o' gen i ambar elb bach. a mi ddoth y storm a'r gwynt a'r glaw. Mi falodd yr ambarel efo'r gwynt, a mi lychodd yn doman o lub yn y bwlch yn fan'na, ac o'dd 'i yn dechra, wel, tristau a meddwl, Od, mae hyn 'di digwad am fod ti 'di mynd yn groes i wyllys yn nhad, ynde? a dyma hi'n deud, Wel, wel, os ydw i'n bwriadu mynd yn genhades, mae'n rhaid i mi gael mwy o benderfyniad na hyn. Mae hyn yn mhrofi fi. A mi athon ni blaen i'r cyfarfod, gwrando ar y dyn a dod yn ei hôl, cerad yn ei hôl, wedi cael i, wel, oedd hi'n bendant bod hi isio mynd i'r gynhadlaeth. Ond mi aru aros efo'i thad am rai blynyddoedd, mi farwodd ei thad hi. Dwi'm yn gwybod os oedd hi wedi cael ei chynghori i fynd ac wedi cael ei, wel, ei gorchymyn i fynd os oedd hi isio mynd i'r genhades, i fynd i Soho i weithio mewn rhyw fath o ysbytai i helpu'r bobl oedd mewn trueni fanno, er mwyn iddi gael profiad o fywyd amrwd iawn, fel bysa hi yn gweld be fysa gweinyddu ar bobl a gwneud math yna o waith yn olygu. A mi fuo hi'n gweithio yn y Soho, a mi gath hi derbyn A mi gath fynd yn genhades, ac o'dd hi'n mynd ar long yn ganol criw o genhadon, a hi o'dd yr unig ferch ifanc ddi-briod, a hi o'dd y gynta' i fynd yn yn genhades i India fel hogan ddi-briod. Maggie Williams yym ran y post office yym where where the post box is now. She was a lovely lady. P- party of people were going up Cnicht

bob dim efo byd natur ac ati. Pan oeddwn ni'n dim ond chwech neu wyth oed, roeddwn ni'n mynd o gwmpas efo ffermwyr, roeddwn ni wedi cael... roeddwn ni wrth fy modd dilyn y bugail neu unrhyw un gweithio efo'r defaid. BT Lloyd Williams, Misus Lloyd Williams, Garth Foyle. Roedd hi fel rhyw fath o nain i mi. Roeddwn i'n ymweld â hi bob tro, bob wyliau, roeddwn i'n mynd yno i gael cwpan o de a cacen ac helpu hi o gwmpas y ffarm. Roedd hi'n mynd i siopa ym Mhorthmadog ar gefn y slate truck oedd yn mynd y tu ôl fy ni i, the full slate trucks going down, pulling the empty ones coming up and she got a lift on the full slate tracks going down and then wedyn he came back on an empty track later.
Oedd Moses Kelo yn reit enwog yn fanager ar y chwaral a mi ath o i weld y prif athro yn yr ysgol a gofyn pwy oedd y gorau mewn sums yna a mae mudodd y prif athro o yn, yn nhad y Bob Owen ond um, mae o wedi gadael a beth bynnag mi gafodd Moses Kelo afal arno fo a mi gafodd o swydd fel clarc yn offis y Gaynant Parc. Mister Williams oedd o dwi'n meddwl, dwi'm yn cofio be' Williams yn glarc, brif glarc yn offis y Gaynant. A newch ddadla, ta'r Williams, ta'r Owens oedd yn fwya' bobol yn fwya' enwog yn y chrio 'na chwilio am am romances i gyd a rwbeth felly. Ar hynny o'ch enni diddordab bydd oedd gynno fo yn mewn hanesion bobl a ffidio hanas pobl felly. Oedd o'n bwriadu prynu motobeic a wrth di hel pres go lew i brynu'r motobeic yma ond yn sydyn reit yma yna rwy'n yn marw yn nhw agos yn cofio yn Llafrothan ta ble a llyfrgell dda gynno fo ac yn lle prynu'r motobeic mi brynodd o'r llyfrau yma Tra oedd o'n gweithio yn Office y Ceunant oedd o'n cystadlu neu traethoda ar hanesion gwahanol fobl felly i'r Eisteddfod Genedlaethol felly gafodd o dipyn o wobra. Pan gaeodd y chwaral yn 1931 o gynnon gwaith mi ddechreuodd o ddarlithio efo Cymdeithas Addysg y Gweithwyr. Y dosbarth cynta gafodd o oedd yn Nhan y Grisia. Oedd o'n cerddad o Groeso rwma i Dan y Grisia yn y Twllwch Rhoi darlith yna yn y grisiau, a dyn cerdded yn ôl trw gymorthyn a dros fwlch y rhosydd ac yn ôl i groesor nath o draethawd ar diwydiannau coll ardal y plwy Llanfrothan yn ne ardal rhwng y ddwy ryd a'r glaslyn yn galo fo y hen ddiwydiannau fanno netha draethawd ar yr hen delyn morion a diwydiant gwlân a petha lly Yy y drithawd mwyaf o oedd hanas yn fudo o Gymru i Merica. Oedd o reit blo- boblogaidd oedd o ar y radio yn reit amal. Mi gafodd anrhydieddu pan yn 1932 a ballu mi gafodd o anrhydedd MA anrhydeddus gyn Brifysgol Cymru am ei waith a mi gafodd yr OBE wedyn. Oedd oedd o ddim yn siŵr iawn beth i neud efo'r OBE. Oedd fy nhad yn ffrindiau mawr efo Niclas y Glais. Oedd Niclas y Glais ddod yma bob blwyddyn ac yn treulio oriau fy nhad, felly oedd fy nhad yn ffrindiau mawr efo fo. Ac ar ôl dderbyn yr OB yn meddwl, be fydd Niclas y Glais y fydd o'n gomiwnydd mawr. Beth bynnag, tro nesaf oedd Niclas y Glais y Crysor, dyma Niclas y Glais yn llongyfarch yn syth Da iawn Bob yn cael rôl Bee ond sa ni'n rheoli sa di cael well llanrydedd o lot na hynna. O'r amser honno oedd y gwaith ar y ffarm cael ei wneud lot ono fo yn waith llaw yn doedd a mi roedd na waith i ryw hogia i fyny ryw ddeunaw oed oedd mynd o'r ysgol i'r ffermydd yma ac oedd chi'n cael rhyw fath o brentisiaeth a dweud y gwir a mi ges i profiad o fynd yn bedair ar ddeg i weithio ar ffarm. Os oeddech chi'n barod i redeg oeddech chi'n cael mynd efo'r ffermwyr mae hel defaid a ballu. Oedd chi'n rhedeg mwy na'r cŵn ma'n siŵr. Wedyn fues i'n fugail yn y yn croeso'r ucha y ffarm ymlaen y cwm. O'n i'n dyna ddeunaw oed yn 1948 naw la ffor'a. Fues i yno tan 1979 a mi dwi'n credu Bod hi 'di bod yn lwcus iawn cael y math yna o o o o o fyw yn yr amser yna. O'dd bugail yn cael llonydd i drach ar ôl defaid yn croeso, dyna'i waith o de, a a o'dd hi'n rhannu gwaith efo cymdogion ac o'dd o'n fywyd reit ddifyr a deud y gwir, ambell i ian galad ne' wbath felly ond yn gyffredinol o'dd o'n gyfnod reit hapus fyswn i feddwl a priodi a magu plant a 'dyn yn croeso arnon ni o o

Mi roedd 'na fobol, o'dd Clough yn ffansïo, felly nifer o enwogion yn dod yy dod i fyw yn y tai yma. Yym er enghraifft yy Patrick O'Brian sy'n cael ei alw yn y nofelydd hanesyddol gora' sy' 'di bod sgwennu yn yn Saesneg roedd o a'i wraig o hyd Countess Tolstoy enw hi yy yn byw yma ond doedd o'n neud dim byd yng- ynghylch y pentra. Bardd arall reit enwog yy Tony Blackburn mae'n fardd Seisnig reit enwog o' hwnnw'n byw yma. Tilly Schwartz oedd yn leader writer mae'n y term Saesneg i'r Guardian oedd hwnnw'n treulio amser yma. Oedd o 'di bod yn gweithio ym Mrasil, India, Israel a Ffrainc ond ei hoff le yn y holl fyd oedd Llynau Cerrig y Myllt yn y

Roedd Professor Blackett yn un o'r gwyddonwyr pwysica yn y byd. Mi gafodd y wahoddiad i fynd i America i wneud y bom atomig, ond roedd yn erbyn defnyddio rym yr atom i i wneud bomiau. Dwi'n cofio Joe Bloor yn deutha i fod na pan oedd hi'n yn Pen Parc rhyw ddwrnod yn ddiwedd y rhyfel. i ddyn ar gefn motobeic ddod o Llundain i weld o yy a deu' fod isio fod nôl yn syth a mi ath o i ffwrdd yn syth bin. Roedd prif wyddonwyr yr Almaen wedi cael eu dal a'u cael eu cadw mewn ffarm yn Cambridge. Ac roeddan nhw'n gwrthod son dim byd am be oeddan nhw'n neud. Ac yn y diwedd, dyma nhw'n deud, na ni'm siarad efo neb, ond efo Professor Blackett. A wedyn, mi anfonwyd amdano fo'n syth, fe rei lawr y syth bin y diwrnod hwnnw, a mi oeddan nhw'n siarad efo Blackett, a mi oeddan nhw'n son bod nhw ydi dechrau gweithio, fod nhw'n gweithio ar hollti'r atom, A dyma Llywodraeth yr Almaen yn gofyn, fedrwch chi wneud bom? A oedden nhw yn erbyn wneud bom, gwyddonwyr yr Almaen. A dyma nhw'n dweud, gallan, ond mi gyfeithru dair bedair blynedd. A oedd o hynny rhy hwyr, a dyma nhw'n colli pres, ath y pres i gyd at rocedi wedyn. Heb yn wybod i Proffesor Blackett a'r gweddill. Roedd, roedd y ffermdy yma yn wedi cael ei bygio a llywodraeth yn cael bob beth yn dweud. Ia, dangos mor enwog oedd oedd allu dweud bod y a mi gafodd y Nobel Prize a dim, dim pawb yn cael hwnna. Yn ymysg rei o Saeson wrth i fe eu croesor, mi oedd yna artist reit dda, enw Tom Kinsey. Oedd o yn artist addawol iawn a Fe ddisgrifiwyd e gan Lowri fel yr artist mwyaf addawol ym Mhrydain, a fe brynwyd tri o'i luniau fo gyn Lowri ar ôl un arddangosfa. A dwi'n cofio, oedd o'n helpu ni efo gosod pamffledi Blaid Cymru ar polion teleffon felly, ers talwm oedd o'n dod allan mewn i ryw bethau felly. Ddoth o yma fel ysgrifennydd i Bertrand Russell. Fe ffurfiwyd y pwyllgor Comiti o 100, yn fwy arbennig i wrthwynebu arfau niwclear, a un o'r prif ddynion oedd Lord Russell, neu Bertrand Russell, oedd yn fyd enwog am i wrthwynebiad i'r i'r bom atomig. Mi roedd Tom Kinsey yn un o aelodau gwreiddiol y pwyllgor 100, y Committee 100, a ddechreuodd y CMD. Pan oedd o'n Ysgrifennydd i Bertrand Russell, fe ddigwyddodd y crisis Cuba. Mi ffeindwyd fod 'na longau yn cario rocedi o Rwsia i Cuba, a fe bron i fynd yn rhyfel. Roedd Bertrand Russell i ffwr ar y pryd a dyma Tom Kinsey yn penderfynu fod o'n gorfod neud rhywbeth ynghylch y peth ac mi ysgrifennodd o dri telegram. Un i Khrushchev, llall i Kennedy a llall i Bertrand Russell yn deud fod o 'di sgwennu telegram yn ei enw fo i Khrushchev a Kennedy. Yr unig beth oedd o'n deud yn y telegram oedd, codwch y ffôn a siaradwch efo'ch gilydd, Bertrand Russell. A fe nath y ddau siarad efo'i gilydd. A, ond wedi hynny, Burton Russell oedd yn cymryd clod am fannod y Telegram. Mi oedd 'na ddyn yn cael ei guddio yng Nghrysor am flynyddoedd. Nes i rioed gyfarfod o, er dwi'n dall i fod o'n mynd i'r ring bob hyn a hyn yn Llafrothan. Oedd o y prif brotestiwr yn America yn erbyn Rhyfel Fietnam, ac oedd y Americanwyr eisiau ddal o ar hyd o'n carchar. A fu o'n cuddio yma am ta blwyddyn neu ddwy. Fu o'n cysgu mewn cwt mochyn, a un cyfnod cwt, oedd y cwt mochyn wedi bod yn reit lân er ddim mochyn bod yn ys blynyddoedd, ond oedd yn cuddio fanno am, am beth da. A mi ai e lawr i'r ring bob hyn a hyn, ond yn gyntaf cyn o'n mynd i'r ring, oedd na rwy'n mynd o'i flaen o i wneud yn siŵr na neb diarth yn y ring, na dim ond uh, plwyfolion oedd yna.

Roeddwn i yn dysgu Ffrangeg. Roeddwn i yn byw yn Llundain. Roeddwn i ddim yn hapus. Doeddwn i ddim yn licio fy nhad i. Roedd fy nhad i yn, wel, yn wneud stres i mi, ac felly mi benderfynais i ddod yma, pen lle oeddwn i yn hapus â hwyl lawer. Roeddwn i'n ffrindiau mawr efo Clough Williams-Ellis ac Annabelle. Cwrddon nhw yn Llundain. ac roedd yn fy natus, fy, fy nhad yn celfyddwr. Roedd fy nhad yn biau'r tŷ hyd at um, pan oedd o'n 70 oed, penderfynodd o roi'r tŷ i mi am fod doedd o ddim yn medru trwsio pethau. Roedd o'n Iddew ac uh, roedd o yn yr unig un o'r deulu i ddianc oddi wrth yr Almaen. Ugian diwrnod ar ôl Hitler dod i bŵer, roedd rhaid i fy nhad ffoi oddi wrth yr Almaen. Gollodd o ei rieni, ei chwaer, ei nain a thaid a rhyw modryb hefyd, ond ei chwaer o, yym, Neidiodd o dan trên oedd yn mynd â hi i Theresienstadt Concentration Camp. Roedd hi'n gafael â ei ferch pedair oed a roedd hi'n feichiog hefyd. Dwi rhyw fath o ffoadur hefyd ond dwi wedi ffoi oddiwrth fy rhieni. Pan dwi'n mynd yn ôl i Lundain dwi yn eitha drist a fod dwi'n ffitio i mewn i Lundain. Dwi'n Londoner mewn rhyw ffordd ac yym ond dwi wedi neud penderfyniad i ddod yma ac i fyw yma. Mae gen i barch barch am yr iaith ac yym a dwi isio jyst neud fy ngorau glas i ffitio i mewn a dim i fod yn yym ddiethr.

and if you make enough personal connections then you feel part of it. Damn my best friend here!
Pan o'n i'n blentyn, roedd pawb yn fy nghroeso yn siarad Cymraeg, ar wahân i Gwen Rolands. Roedd Gwen Rollans, ei rieni hi'n Gymru ond oedd o yn byw yn Llundain ar y pryd ac ei dwyn i fyny yn siarad Saesneg yn Llundain. A pan ddechreuof i siarad Cymraeg yma, oedd o na'm llawer o bobl Saeson yn dysgu Cymraeg adeg yna. Mi rwy'n chwerthin ar ei phen hi. A mi benderfynodd hi wedyn nad oedd hi ddim am siarad Cymraeg. Oedd hi'n Dallt bob peth. Yy oedd hi'n mynd i'r capal a phetha llu ac yn chwara'r organ a dallt bob un gair. Oedd hi'n dod i'r ysgol Sul ac oedd hi'n dadla fyny am fod ti'n deud yn Saesneg ac yn sbio ar Beibl Saesneg da llu ond oedd hi'n dadla rhy fath yn y beth yna. Yym a Cymru oedd pawb am gyfnod hir. Yn bendant oedd yn y yn y chwaral yn naturiol oedd Cymraeg oedd yr iaith gynta' i bawb a mi o'n i'n sôn am y dyn Moses Celo 'ma oedd yn dod yn iau- yn Sais wrth gwrs oedd 'i dad o 'di bod yn rheolwr yn chwaral y Ceunant mi ddoth o i fyw i'r ardal yma am dysgu Cymraeg ddim yn berffaith ond o'n amlwg o' raid iddo fo ddysgu Cymraeg i fedru yy dilyn 'i waith fel rheolwr y chwaral a mi nath chwara teg. Ar y ffermydd wrth gwrs O'n i'n deud mod i 'di mynd i weithio ar ffarm yn 1946, wel o'n i'm 'di ffarm lle o'dd y teulu yna yn hollol uniaith Gymraeg, yn arbennig yr yr y taid a'r nain yn yn y yn y teulu, o'dd nw'n siarad dim Saesnag o gwbwl. Pan ddoth yr ifaciwîs mi ddoth 'na rei groeso fatha gin bob man, ac yn dwad o lefydd fatha Birkenhead a Lerpwl ac yn uniaith Saesnag wrth gwrs, o'dd nw'n dod i ysgol Croesor, Ac o'n rhyfeddod mor sydyn oedd y plant 'ma dechrau siarad Cymraeg. Ac oeddan ni fel plant, mae'n debyg ddigon ohonon ni, yn siarad Cymraeg, oedd o ddim yn amharu dim ar ar iaith y pentra 'lly de. Ac yy y peth nesa, y bygythiad wedyn yy mwy na dim oedd y tai ha. A phentra Croesor erbyn heddiw ydi mynd i lawr i ryw ddau, dri teulu o Gymru, lle oedd o i gyd yn bentra Cymraeg yn bob tŷ. A erbyn heddiw, dim ond dau deulu a hynny yn bobl ar eu pensiwn ac yn wedi mynd ymlaen am y y mi o'dd ofalu be' dwi ddeud ŵan ond ymlaen yn agos dros ac agos iawn i'r wythdega 'lly. Ac yy wel i mi yy ma' croeso a Chymraeg yn ddau beth anwahanadwy 'lly ond pan 'dach chi'n mynd allan ac yn clwad dim ond Saesnag 'dach chi'n meddwl be' sy' 'di digwydd? Ynde? Mae pobl, pobl ddigon caredig a phobl ddigon cyflwyn asgard i dŵad i fyw. Os gewch chi ambell i deulu wrach wneud ymdrech arbennig i ddysgu Cymraeg ond ma- mae o'n, ma- yn y lleiafrif yntydi? Gymaint yn y lleiafrif rŵan. Mae o'n ffaith drist, yn aml i le mae'n debyg ond dwi fwy ymwybodol ohono fo wrth fyw yn fan hyn, yn y castell bach yn fan hyn a gweld yr holl Seisnigrwydd yn dod ynde.
Ie ma' 'na hyd di bod cymysgedd o bobl yma yym ers i fi gofio t'bo yym mwy dros y blynyddoedd yym diweddara lle ma' 'na ma' 'na fwy o bobl di symud i'r ardal I mean yn anffodus be sy'n digwydd ydi ma' 'na rhai bobl di s- di wedi tai ar ar y farchnad a gwerthu a wedyn ella di bobl lleol ddim yn gallu fforddio pris ma' 'na bobl sydd yn gallu fforddio fo ac yn symud i'r ardal Yym, yn ddi-Gymraeg 'lly. Yym, a ma' hynna wedi bod dros, erioed 'di bod yma 'lly. Ma' hynna'n dangos efo'r, t'mo', y plant, rhan fwya o'nyn nw, lot o'nyn nw yn yn siarad Saesneg adra ond yn yym Cymraeg yn yr ysgol 'lly achos o'dd hwnna'n rwbath oedd o hyd yn ca'l 'i kind of, o'dd bwysig yn yr ysgol efo efo Misus Morgan ag efo Morwen hefyd 'de, a Ken Robinson. Yym, ond ia ma' 'na gymysgedd yma ond mae e, wel, ma' pobol yn Fine, dyna ti'n gwbod bod y... ma' pawb yn dod ymlaen efo'i gilydd. Yn bersonol dwi'n casáu yr ffaith bod 'na dau hân yn croeso achos dwi'm yn meddwl fysa'r un tŷ fod yn wag dros cyfnod o amser yym a yn anffodus ma' nhw yma t'wbo' ma' 'na rhai tai sy' 'di ca'l teuluoedd lleol Cymraeg wedi byw ynnyn nhw ond erbyn heddiw ma' nhw jyst yn rwla lle ma' bobl o Llundain a Manceinion a lle bynnag yn dod i aros penwythnos neu am wythnos a yym mae'n torri nghalon i mewn mewn i radda t'bo' achos yym t'bo' dwi'm yn un sydd yn ffan mawr o Dai Ha eniwe de achos dwi'n meddwl ddylsa bob un ga'l ei lenwi. Os os wt ti isio croeso i fod fel oedd o, un peth sydd angen ydi ysgol achos calon y cymuned oedd yr ysgol yym a yn anffodus 'dy ni o byth yn mynd i ddigwydd eto. Dwi'm yn meddwl bydd croeso fel oedd o yn y hen ddyddiau, dyna pam 'da ni yym mor ffodus wedi gallu gallu bod yn blant yn ysgol Croeso ac yn yy i magu yn yr ardal 'lly. Ti wedi deud hynna, mae hefyd mae'n chwaer Marged wedi wedi symud i hen dŷ Mam a lle wnaethon ni gyd cael ein magu 'lly yn Bancamoelwyn, mae hi newydd symud yna efo'i ddau o phlant hi so mae hynna'n yym rywbeth so godi calon chdi a t'mo' ma' dal

Yn meddwl bod yr holl waith sydd 'di bod ar hyd y blynyddodd wedi dod i ben a meddwl am y bobl sy'n gweithio ar y lle a hyd yr amser. Mae'n ddigon trist a dweud y gwir. A gweld yr holl blant oedd yma heddiw, tasan nhw'n byw yn croeso, fysa misio cau byth. A rwan ydw i ddyn rhydd, uh, mae'n waith i fel blaenor wedi dod i ben. Ydych chi'n teimlo fel mae croeso'r wedi gwywo, wedi darfod yn dydy? Uh, os a ddim bywyd yn y pentra, os a ddim, ddim wel, cymdeithas a dweud y gwir, mae wedi gwywo o ddiffyg cynhaliaeth a da ni wedi anwybyddu modd o fedru di darparu'r gynhaliaeth yna, os a ni wedi bod yn fwy efforol lly. Rŵan, mae 'na dipyn bach o dristwch, dwi'n meddwl, ac ans- ia, ansicrwydd am be 'di'r dyfodol y pentref. Pwy sy eisiau byw yn Croesffordd rŵan? Dwi'n sgwennu lot, dwi'n sgwennu barddoniaeth, dwi wedi sgwennu hyd yn oed am Dwerin ac ryw rant am Tryweryn, am fod dwi'n meddwl bod amser wedi dod i'r Cymry Cymraeg, i Cymro, roi gorau i yym pwyso'r trychineb tr- truerin ac jyst symud ymlaen i wneud pethau arall eraill arall am fod mae yna lot o pentrefi sydd ddim wedi cael eu boddi dan dŵr sy'n dioddef Fel croesor, fel Llanrothan, mae'r bywyd yma yn anodd dros ben, ac rhaid i bobl meddwl am y pentrefi sy'n aros, sy ddim wedi cael eu boddi, sy ddim dan dŵr. I hope it keeps changing. Erm, I think the core is always there and I think you're right with the mountains keep it a certain way. The people who are attracted here are people who want to live in a certain way because you can't live here not connected.

Ella bod pawb ddim yn teimlo fod yn, dwi yn sicr, a dwi'n gwybod bod chwi Arith, yym, yn teimlo yna am y mam hefyd 'lly. Dwi'm yn gwybod, alla i'm roid o mewn geiriau bron achos mae o jyst yn rywbeth sydd jyst yn eistedd tu mewn i fi, yym, a 'swn i'n feddwl bod pobl groesawr go iawn 'lly yn teimlo'r un peth 'lly. Yym, mae jyst rywbeth sydd yn dy galon di a mi fydd o'm byth, t'mod, yy, mae, ia, ma'n ofnadwy o sbeshal. Mae croeso 'di croeso, mi fydd o'm byth dwi'n meddwl, t'mod.